Безнең менә бу туган көннәр кичәсе, туган көн Питрәч керәшеннәре айлыгына туры килде. Шуңа күрә без бирегә зур вакыйга Питрәч төбәгендә туып үскән һәм шунда яшәп иҗат иткән, Питрәч суын, Мишә, Мишә суларын эчеп Шагыйрь булган, э, иҗат иткән, китаплар чыгарган, менә күргәзмәбезне күргән, күргәнсездер. Күрегез, ни кадәр эшләр, ни кадәр хезмәт, ни кадәр менә китаплар.
2019 елда әзрәк яңарак форматта инде монда шулай биография, фотолары белән, яңа шигырьләре белән, менә шундый яшьләр авазы, альманах дигән Китап бастырып чыгардык. Кибәч сиратына язылган шундый сүзләр бар, анда кергән җирдә без сезнең шикелле идек, сез безнең шикелле булырсыз дигән. Ул сүзләрне ничә кайтканда искә алырга каберләренә кайтканда әби бабаларның һәрвакыт тетрәнеп укыйм һәм шуннан эпиграф белән этәрелгән бер шигырь. Җирдә бер күләм, күктә бер күләм, җанда бер күләм. Шуңа пошынма, тын тор, сүзеңне тыңласын җиһан, яфрак шавында, Җил сулышында. Сирень фокстроты, шомырт кадриле. Тузганакларның көяз вальсы. Иң беренче шигырьләремнең берсе, ул минем авылым турында, ул минем бабаем турында. Бабам җибәргән балы дип атала. Туган яктан сәлам әйтеп, бабаем бал җибәргән. Әйтерсең лә шул балларга газиз як җаны сеңгән. Җаннарга җылылык өсти, яшьлегем иленә энди бабам җибәргән балы. Шундый якын кебек булды.

Туган, үзендә туган уй-хисләрне кем әйтмешли, әнә шулай кәгазьгә теркәп әкрен генә яшәп ятабыз инде. Шул болытларга сокланып, чирәмнәрдә күпме яттык. Ә чирәмнәр инде йомшап, җир җылысын тоя тәннәр, яшеллектән күз камаша, сихри инде җәйге ямьнәр. Куе томан дип атала ул шигырь. Шул шигырьдән соң минем ничектер хисләрем ташыды. Язып киттем шунда дип әйтә. Михайлов Петр Михайлович Гаврилка башлана. Малая дөньяга килгәч, санык тути елаган, Питер бетәйгә дисен, күрү насип булмаган. Питер бетәй туып үскән, Әлбәден авылында, үгез җигеп сабан сөргән, авылым кырларында. Мәкчем бабабыз Питергә чабата урып биргән, ул ана кешеләргә бәйрәмгә киеп биргән. Бабамның әкиятләрен тыңларга ул яратты, бөтен дөнья белән аны герой данын таратты. Кечкенә генә китапханәбез өчен бик зур бүләк, бик зур байлык. Менә бүтән авторларга да әйтәсе килә, э, безнең шушы э, керәш э, җырчы Җәкәү җортына, безнең библиотекага

Шигырьләрең турында да нәрсә әйтәсем килә, мин инде шул мәктәптә укыган вакытта бит инде ул беренче шигырьләр, әлбәттә, кечкенә вакытта инде ул яраткан уенчыкларга багышлап языла бит инде, аннан соң инде үсмер вакытта мәхәббәт темасына кереп китә, әнкәй турында язылган шигырьләрем дә бик күп. Ләкин әле алар бер җыентык булып тупланмаган минем, Николай Сергеевич әйтмешли, ул мине бик өндәгән иде. Ул шигырьләрем инде минем, әлбәттә, аның кул астында, газеталарда басылып чыккан. Туган авылым. Таныш сукмак буйлап йөгерә атлый. Кайтам сиңа, туган авылым. Йөрәкләрдән сагыну хисе саркый, күңелемдә яшьлек давылы. Балачакның барлык хатирәсе уелып калган йөрәк түрендә. Йомшак җилләр сыйпый чәчләремнән, балам кайткан диеп сөйлим. Офыклардан эзлим йөзеңне, татлы төшләрдә генә ишетәм мин яратып эндәшкән сүзеңне. Сөйли, колак тыңлый әле, йөрәк тоя әле бу көнне. Ләкин күңел һаман үзе генә аңлый алмый минем гомерне. Яраткан, безне яратканнар, сезне эзләп килдем, сез кайда? Яшьлек урамында ялгыз йөрим, сердәшләрем таллар, каеннар. Үткән чакта иңнәремә кагылып, сорый кебек. Әллә кайгың бар? Халкым моңы яшьләр җыры Яңгырасын әле, Питрәч безнең туган җир Тынмасын әле.